Bono ngwacha iga gwateba ng'a siasa ebijana ebiasoire biara biaramire excuse me abagaka. Ko ebinto mbire oo nachungusire sana goeta online, nkomanya konyora abagaka bakora ebinto enchera ende iga okonyarigereria teri techogeti, esitueshon buna eywo naki ekoba. Igo okobarama, igo okobabwata okoboko kwabatebia buna abagaka, omogaka igaa. Oboremo obo nkwabwenerete ototebi ng'a bokoba, gose egento eke nkiabwenerete ogekwane iga. Ekero kwagekora iga, toroche ng'a toragekora boronge, nokegorore, tari komorama, yaya, kegorore, ekiagera omogorore bobe ase okomorama kwamogechire gochia aria. Ekero kwamogechie moche moigwane, onye more oboirie ase gete. Okoganereiri, okogikeiri, na okogikeri koria nkori kuya ase egesaku, abanto bagikeri ntoroche na bachandegete, mwamanya konya gokwana na biabeire iga biabeire iga. Yaya ninto togwekora abagusii minto ase mwabeta, motari gwancha mwanchane nonye chikura chiroo, mwanchane ritang'ani. Titokogenda, na abe aye noy'omatiang'i, gose aye noy'obwarati, gose aye noy'obwonyonka, gose aye noy'omochogu, gose aye noy'ong'o, egento egetang'ani karaorokie obwanchani korwa omonwa oo, ege ekura yao buna onyetagete, tiga korama oyo bw'oyo, gose oyo bw'oyo. koreta chitang'u chititaganeiri korama korama nogochaka koine koigeka esegi, na koreta chindumo boina. Na boina obo nabo oranyore na naye ogochaka, ekiagera omogusia atebete ng'a narorire endumo boina. Komosiori ntamanya. Mosiori nabo arabase koba aye. Ogaka juzi iga ntwatwara abamura ba korwana chisegi bosonga Gunizumu barwana. Ntorara bagaka bakogikire egento ekio. Naki mokiroche inwe. No, bagaka mbanye gwancha segi. Esegi tware gotwara nekero tokorigia chiombe gochia obomanyi. gose gochiborumbwa, tari intwe tweka ase tore abanto b'endemo. Iga ekero togochaka obosegi endemo igaa, iga egento nkere giakorire ki? Giasarekire. Igo nsoni nchiyo, igo ntoro chimegiro, igo ntoro chibinto tobwenerete gokora, igo ntweancheti buna egesa buna egesaku. Igo bono ngokong'aina, naye gokong'ainwa aria, twachaka goakana. Ogoakana oko, ngokora kore egesaku.
Inki mono mono rende abagaaka batarakwane batebane nebatebe ng'a buna tokorabara chipress conference, batebe ng'a tintageti ntotageti biga binto ebi gokorekana bosongo manyinga goiterwa. Bono mokweke inki ngokora? Nkogike rinde na binto ebi ntokoreti ki? Ntobitageti. Na inche.

Organization, ntobwate kiong'anyo, culture, organization, ntobwate okoegerera ekegusi aba nabwo tokorikia ebitabu bie chimbu ne chingako chi'omogusi, igo ki ngokwana? Igo ngokwana ekiagera naikaransire nabwo bakwanire, egento bare mbari kweminyokia, mbari konya gwetagekia, bono otagete gose na omogaka amatunda nache goikaransa iga achake gokwana ebinto ebi, gose nyakundi, gose nyamoko. Mogaka nyamoko tokomonyora ogo. Chaka gokoiraneria ekero okomorama. Timanyeti gose nonyebwete. Igo ngokwana on behalf y'abagaaka ng'a sika chimbu chi'abanto, na abagaaka nabarabwo mbabwate eright yogotegerera na komanya ing'o. arasapoti when it becomes to politics lakini mbabwate enchera nabarabu bakogamba nabagambi bakobakanya mbaetani omaete obogambi mbora nguru ko nangainani ekero omogusi atete na nangainani morai onakerenge ase abanto baye igo iga aregoteba. Rinani ebinto bire ime nebinge, nabo oranyore ebinto bikwete emari ebisusu, nabo oranyore chimonyonchiro, chinsanako, chintuga, nabo oranyore amapera na amete ime, chinsobosobo. Ime ye rinani ebinto bire one ebi nebinge, ko oyokomanya inki agochora nomorai ase abanto baye. So, nonya siasa eye ne rinani. Yacheire omogusii buna etanya gocha, igo ninche nare gosaba abagusii bara bareancha ase engaki eria y'obwanchani, batebani ng'ora tari ase okwomana na koramana, toigwane ekero tokorigia oborai, toigwane ase obomenyi bwaito nari nonya na ebisaku binde bigokora ki? Bigotogosika.
Bono sikuizi abagaka mbaroo Nomanyete ng'a siasa yachenchete riria ya kare, amang'ana amang'ana agokorekana sikuizi ne chibesa chikoenanwa. Baaka mbaroo bakorekana ng'a ekero kende bakoigwa kende bakwana eke, abande baigwa bakwana eke, eki naki nakio orakwanere. Eki naki tware goteba na abagaaka aba, ntobwate opportunity y'okobwateba na iga mwakorire ki? Mwachiire bobe. Na aga mwakorire ki? Mwachiire bobe. Abagaaka abwo, torora na abagaaka bande mbabarochi, mbabaroche naende nkobakwanera bare, ekiagera onde bwensi noegwe ebesa, ebesa eye nembe njaetete Yeso. Lakini bono enchera bagokora ebinto ebi, nabari bagokorerwa. Tiga bamanye na kegusii nke riko. For example, ekero omonto akoegwa agwakwa ekeranya, goakwa keranya na gosegwa nkobwekaini koba ekerugutwa. Binto ebi mbianya kobwekana rigia goika abanto barame emiambaro erigia ase ekobekwa, chigutwa echi chirigo ase chikobekwa, banto ba isango ri'amata tibarangerigwe, Barwe ribaga buna oyo bono twamoeire mwake ekeranya akore gento gete. Gento eki tari gia ituko rimo. Togotenena para obekere omonto omwambara otenena namoplesiri. Igo mogaka onde bwensi ogokora igo nabo abwenete aka akanigwe. Do you understand me? So kera egento ase omogusii nkiabwate omochoko oye na engako yaye.
Changu bo ris- a- mas- riswali erimo Riboria. igoro ye ribo ria nimbwate ribori erimo igoro ya okobekirwa egutwa, twarorire ebigokorekana gusii igaa. Ndete rero tobe very honest, clear gochia ase omogusii. Aso chingaki chiane namenyire, na witness ria abanto baye bakobekire chigutwa, babere. omogavana o Kisii County, na omopresidential candidate o Gusii, Wayori Matiang'i. Abwo bonsi mbaeterete eprocess eyio yokoarama ogokora kiang'o korengana ase oteneine. Eki nakio mbwenerete ontebie aba bakorama abagaka, eki nakio mbwenerete bang'iranerie abagaka aba bakorete bo, eki nakio ntagete bakoiranerie. ekiagera mbamanyete baria bagokora, mbamanyete, tari nambamanyeti, buna enchera y'okobekera omonto egutwa neye. Naende mbamanyete buya ng'a mogusi tare kobekera monto gutwa atarakanata ara, ara, ara, ara. amenye aarame. Otaraarama, ekero okoarama oko na gokana ta nkwabwate eng'encho ase ekeranya keria kware goakora, naende tori kobeka eruguto otarasegwa, goika osegwe bono nabo buna ogoteba goika basegire bakarorekana nababweneire, bakarorekana. Ebi biabeire naende bigakorwa, na ebinde tari lasima bikwanwe ekero bigokorwa, mogusi tarenge igo. Nabanto bamino bataiyo isango ri'emino ri'amatati na maiga, bataiyo igo gento eki nkeri, goika abanto barigie enchera bagokora ebinto naende tobikore boronge, na maende na mwancha na motancha tobikore bobe, echi ne chitang'uche, binto totagete mbikoba.